go wena for today kwa gore o seke wa ba le wa kgotsofatša ke se o nago le sone e ka nako e fela re re o kgotsofale ge re re kgotsofale ke ntela gore o seke wa ba greedy kore wa a ke tsena nka bja jwang ka sepedi um kore wa kgotsa kore go ba greedy kore go nyaka more and unnecessarily wa kgotse le gore o feletse o ba motho le gore o duma le dilo tša batho ba bangwe o duma dilo tša mogwera wa gago o duma gore o ka reng ka bo o le wena yena o duma gore o ka reng ka bo o phele kore o phela life ya gage ga nyaka o se o ka re gantšhi soe obviously di ka se kgona ga dilo tseo then e dirang e feletse e tlišang e tliša moya ola o mobe moya ola wa make her eh, the wrong decisions o feletša o e ba le pelo empe o feletša e le gore o ba le moya ola wa jealousy because o ka se kgonagale gore wena o be mothola and then e tla o dira gore o feleletse o joina dilo tse le gore kore ga wa tshwana go di joina di-cult tse di itseng e le ka baka la gore wena o nyako phela life ya mothola goba o thoma go ba le mona godimo ga gage godimo ga di-achievements tša gage goba di-blessings tša gage so ye ke bolelang ka yona today ke la ya gore kore ge ke bolela ntho la gore kore kore seek more seek more in life kore okay whatever mangelo a ba o filena e kaba a e go kgotsofatše o e leboge but you need to kore to need more than that kore o se ka no dula wa relaxa wa gopela ke rileng ke rile life ke challenge life ke sekolo bophelo ke sekolo re tlile sekolong so for wena o kgone go gola spiritually you need to go out there seek more o tla bona o tla hwetša seo o se nyakago o tlo ba o nyaka kore o nyaka le gore di very very positive and then wena o di nyaka ka a positive attitude o tla bona di tla tla mo go wena kudu when coming to spirituality kore anything to do with spirituality o se ka kgotsa le seme bo na le spiritual gift okay mme botho a se itšego ba moprofeta jwalo le jwalo mara wa nama wa phutha matsogo wa ra okay ke ngaka goba ke moprofeta ke thute more ke thute more kore open yourself for, for more learning for more ideas ke dilo tše swanetse o di dire o gopole gore mo go tlo lena mo lefaseng and we learn every day so as long o le lefaseng le you'll never stop learning and then o check le di-priorities tša gago dilo tse le gore kore ke di-priority mo go wena kore di tla pele di tla pele ke dinyakwa tse le gore di tla pele and then o di attend o thome ka tsona pele tše le gore ga di botlhokwa ka mokgwa o nowe o tla di bona ge nako ya tsona e fihlile And then molaetša o mongwe gape o ke sa o kry-ang ka the nature spirit e sa bolela ka rock e bolela ka di-rock formation e bolela ka di-fairies e bolela ka di-elves go ra gore mangwele a gago ba tla tla go wena ka tsela tša go fapana your spiritual guides your guardian angels ba tla tla go wena ka tsela tša go fapana beke yona e. ba bangwe ba ka tlo ya le ka di-ops and op go kgwetsa o ditše ka mo ntlong um maybe ke bošego maybe o timile le bone goba ebile o le timile one kgwetsa ka gore bona an op e floata e se an op ele ya gore maybe go na le sepoko ka ntlong or go na le a poltergist goba go na le a negative spirit no e le op ela go bontšha mangele a gago le mosegare o kgona go e bona ge mangwele ba le gona ka mo ntlong ba ena le wena goba badimo ba gago ba ba lego mokganye ba ena le wena ka mo ntlong wano tša selfie ya gagwe tša snape ke tša foina gagwe ke tša picture o lebelele picture o lebelela ga botsana fela at the background o ka bona se seo ka bona um eh, seetšanyana so seetša and o ka lebelela gabotse o ka bona rona botsebotse ke eng ntho ela o e bonang mola maybe e ka ba a butterfly o ba bona o ka re ke sebopego sa motho o ka bona se sengwe ke ntse la go bontšha gore mangelo a go bana le wena 24 hours ba ba šika le wena every mo yang gona ba re ba o šireleditše bošego le mosegare and ya thuša nthowe and go ka re o kgwetše le gore maybe sometimes ga o nke o di bona dilo tša tshwana di-ops goba ga o file gore mangwele a ka gona goba ga nko e ka di-butterflies mo gaufi le wena um di-bees mo gaufi le wena then you need to be worried ge dilo tso di sanke di tla ka lapeng la gago go ra rona something se le gore ga se sepele gabotse cleansa motse wa gago o ka no tša letswai le lela wa tšhela ka re ga pakete wa koropa mo fase ka metsi a la letswai wa gaša ka mo jarateng wa fiela fiela o tlampotša le wena o fetša o dira mo o tlo kgwetša e le gore o thabile kore o tlo nokwa ko le ba ka setle physically ka dilo tše ke di bolelago but ba ka tla kore o kgwetše gore ba tla mo mmeleng wa gago goba through your intuition ka ra intuition ya gago goba into your soul ba tla ka eng ka lethabo kgotsa o thabile la mafelelo o sa tsena o thabišitše keng so um go na le melaetša e le gore o tlo e reserva this week e le e tšwa go mangele a gago o tlo e reserva ka tsela tša go fapana so go ra gore e ba ready for those messages o kwe gore na mangele a gago ba re mo go wena gomme o phethe ka mokgwa ba rego o phethe ka gona ge e le gore ba botsa ka taba yao ke tšhireletša ke tšhireletše ge e le gore ba botsa ka tsela ya gore o rapele rapela ge le ba botša ka tsela ya gore clean sa space sa gago dira jalo ge le ba botša gore connecta le rena ka tsela ya o ke grounder dira ka tsela ye nngwe mare o gopole gore ka nako e nngwe re palela ko kwa di-messages tša tswa mangelo a rena ka baka la eh, environment re tla ba re le ka gare ga yona If go na le too many negative energies, re ka se ekwe melaetša ye nngwe. Ebile ba ka se kgone go re visita mangwele a rena. So go ra gore we need to cleanse our space from time to time. Re santse re šomiše letsweleng le la kgorofo from time to time. Re korpe ka lona from time to time. And then o tla bona ba tla kgona go tsena ka lapeng. Ba kgona re tlišetša di-blessings. Ba kgona re tlišetša protection. Ke a leboga le be letšatši le le botse.